Una welcome to Rebecca Guffey TV. This na Pidgin Tori Global. Na here will be the official headquarters of correct foreign gist wey go dey drop like hot amala for plate. Na everything wey dey shele for abroad we go dey talk for here, but na for our own Naija pidgin. Whether na wetin dey happen for White House, UK Parliament, Israel Palestine, Russia Ukraine or even wahala for China, e go e no go pass your ear, you sef go dey hear am clear clear. whether na wetin dey happen. For here, we no go use grammar confuse you. Na pure street pidgin we go use break down all the matter, politics, war, economy, climate change, celebrity wahala, anything wey dey concern the world, we go dey bring am home come give you. Na so we wan take make sure say even mama wey dey sell ogbono for market fit understand wetin dey happen for inside UN meeting. So I beg make una subscribe, make una like, make una press that notification bell because This na wetin you no go like dey miss. Una welcome to Rebecca Guffey TV for Pidgin Tori Global where foreign tori dey drop like kpangolo for pidgin wey dey sweet. Every day we dey here for una. The first one for today tori na from Washington DC. Wahala burst for Washington DC as two Israeli embassy workers, Sarah Lynn Migrim and Yarin Lishinsky, and Yarin Lishinsky don die for shooting wey happen for one event for Capitol Jewish Museum. Police don grab 30-year-old suspect Elias Rodriguez. As dem arrest am, e dey shout say free Palestine. Authorities talk say dem go investigate to check if the matter get any terrorism link. Israel embassy say the two victims be couple and dem still dey their prime. Israeli Prime Minister Netanyahu don order extra security for embassies around the world Foreign Minister Gideon Saar blame di attack on anti-Semitic hate speech wey dey increase for everywhere for di world. US President Trump tok say di attack na very sad one and e clearly show anti-Semitism. Investigation still dey go on. Afta di wahala wey happun for Washington wey two Israeli embassy workers die, Israeli politicians don begin point fingers give demsef. Right-wing pipo like bazale smotrich tok say dey blame left-wing politician yair golan say na im kain tok dey cause dis kain wahala but golan no gree o e reply say na di unpopular right-wing goment make pipo dey vex and dey do all dis kain violent attack. Na serious back and forth blame game dey go on now, while everybody dey wait for Israeli Foreign Ministry press conference wey go shed light on wetin go happen next for di investigation. Wetin dey happen for Gaza no dey funny at all. And for Middle East, wetin dey happen for Gaza no dey funny at all o. Israeli army don increase bombings, especially for area near Al-Adwa Hospital wey be one of di few hospitals wey still dey work for northern Gaza, Hospital pipo tok say Israeli bomb knack one of dia main medical warehouse and fire don burst everywhere. Up till now, dem neva fit quench di fire. Di kain attack go cause serious kasala for how aid dey move reach pipo. Up till now, no single aid truck don enta northern Gaza. If dem still dey fire wia aid suppose pass, how aid wan reach pipo? Aid workers sef no go wan risk dia life waka for ground if bomb fit meet dem anytime. Dis one fit spoil all di arrangement to help pipo wey need am pass. And from UK, na one last minute court order don pause UK government plans to to hand over Chagos Island give Mauritius. Around 2:25am BST, Justice Guz grant interim relief to two Chagosian women wey sue di Foreign Office. Prime Minister Sir Keir Starmer bin suppose do virtual signing of di deal wit Mauritius today, but di court wahala don hold am. Di agreement go return Chagos Island to Mauritius, but UK and US go still use dia military base there for 99 years. Di exact amount of billions wey UK go pay Mauritius neva clear, but e go cost taxpayers well. Government no wan tok plenty, dem just say di deal na to protect UK pipo and national security. Di two women wey carry di mata go court want make dem fit return go live for Chagos, but both current and new deals still no allow dat one. The judge order say UK must first wait for signing or to finalize anything about the transfer until further notice. He tok say UK must keep their control over the islands for now. And for Australia, serious flood don hit New South Wales for Australia, kill two people and two still dey miss. Over 50,000 people don get warning say make dem ready to run comot for their house if water level rise again. Authorities say dis rain no be small, e worse pass wetin plenty residents don ever see before. Dem even declare am as natural disaster na slow moving low pressure area cause di wahala. Over 2,000 rescue workers dey on ground. Some pipo even sleep on top of dia roof overnight before dem fit help dem. New South Wales Premier Chris Minns tok say, We neva safe yet and beg pipo make dem dey follow emergency broadcast as more rain fit still fall dis weekend. Over 100 schools don close and thousands of homes no get light again. Evacuation centers don open for people wey no fit stay for their house. Prime Minister Anthony Albanese don send condolence to victims and promise support from federal government. And the last one for today, Nike don talk say from June 1st, dem go raise price for some of their sneakers and clothes just few weeks afta adidas first tok say us tariff wahala dey force dem to do di same tin even though say nike no call trump tariff directly dem say na mix of internal and external reasons cause di adjustment but as most of dia goods na made in china but as most of dia goods na made in asia wey dey under trump tariff radar e clear say na one of di big reasons be dat

most nike shoes wey cost pass one hundred dollars go jump price by up to ten dollars clothes and sport gears go add between two dollars to ten dollars as well but some items go escape the hike air force ones shoes wey cheap pass one hundred dollars childrens products and jordan branded items no go join the price increase nike say dem dey always review price during seasonal planning and dis one follow di usual routine Dem still neva confirm weda di price increase go affect only us or di whole world.